Shona tur, bo nochi, bo nochi, bo nochi. Welkom, welkom un bia mas den Pika Pika Talkshow, mis amores, mis amores. Bosan tabata tin un

un mes sa bo tin ku dil ku sierto emoshonnan etsetera etsetera entre otro ya ta tuma tempu pero bida ta sigui manera el a bisa el a bisa semper no. No yora pasobra e no ta ei mas, a kontrari e ta kontentu ku nos ta tin e privilegio di a konosé otro. Anto esei mi ta purba na warda den mi kurason. Pero awanochi, awanochi nos ta bin papia algu mas alegre. Sigur sigur lo mi bini ku e tema. di bin ku profeshonal bin papia over di rou, rou pèrdida di un ser kerí, e por ta ken ku ta mama, tata òf un ruman òf un ser kerí, pero esei ta bini den e niu seison di otro ai. cu Dios su poder. Ya, dus, awenochi, awenochi nos tin algo mas, mas alegre. Nos invitado dje awenochi ta sinta ei, ta purple pa drenta. E ta manda e popcorn den zeta cayente. Dus, nos ta ban cuminsa cu Nele. Awenochi mi kier a yama, mi ta bendiciona Uniloop. Welcome, welcome. Ato, Aha. Olea, Paulina, bo nochi, bo nochi, welkom bosan dos ei, sigur, sigur. Awe nochi, nada mas i nada menos, nos ta den Jacinto Zimmerman, awe nochi den programa. Jacinto, welkom, welkom den Pika Pika Talk Show. Mi ta contento. cu mi por haci e programa aki despues di eigenlijk un luna di tabata offline. Weliswaar mi tabata bezig cu Christmas Song Festival, pero mi ta tin cu deal cu cierto emocionnan. Pero e ta bai, e ta bai, Shona, e ta bai. Bonochi, Tanchirita i tur hende. Wèlkom. Jacinto, wèlkom un bia mas. Anto, laga nos pa Shabala. Kiko? Na promé lugá, mi profundo kondolensia pa bo. Mi ta mester aki ku mi a pèrdè un tata ku ta tambe, tambe manera mi tambe konosé mi tata komo patrias familia. Esei ta bishi a hopi. Anto, Mi sa kiko Rita ta mak mei, pero hopi forsa pasobra mi a lubida, lo mi lubida nunka, pero e le duna forsa tambe pasobra su leinan di bida sigui sigui nan. Anto esei ta pa nos tur tambe ta un konseho i pa uni tur ku semper E e leinan di bida ku nos ta haña over di nos mayornan, sea ku ta un tata tambe ku ta ser hopi responsabel pa karga su su su su su su famia, su krus, anto mi ta bisa laga p'e momorianan ei ta un forsa pa nos tur i pa Rita tambe. Sigur sigur i i boso aki ku ta mas dushi ya sinti hopi bia mi ta sinti el e serka di mi anto ta manera mi ta sinti su stèm anto mi ta ta bisa promé instanti fan e e e shon aki ta kasi tur dia mi tabata yam'ele anto ora mi yam'ele ya sinto ku mi kue telefòn ku mi bisele ai shon konta konta ku bo boso aki ku su kontesta semper ta ta. Ai corda bo so dushi, ai corda bo so dushi, mi di cune, pero ta tur muhe bo ta bisa e mesun cos. ya, pero, pero ya, bo me sa, di pa bo ta special, eh. Pero ta, ta, ta, ta cos sigur, sigur, cu nan ta biba cu nos y, y naturalmente cada un logro cu nos haña tambe nos ta bisa Ey, ta, tabata bo deseo. Anto ta tur e logronan mi ta kere tambe, ta kos ku, ya, tur kamindanan ta, ku nan lo keda satisfecho ku, ya, naturalmente bida ta sigui, pero den nan honor, bo a, bo a gana bo glorianan. Sigur sigur, sigur sigur, mas e hopi DJ nos a comparti hopi cos, hopi conseho y esey nan lo mi warda nan duro duro den mi curason, dus y lo mi sigui practica nan, esey ta esey ta un cos sigur, pero awe nochi awe nochi laga nos. Basha bala mesora riba awe nochi pa si kiko tin pika pika. Nos kere bay papia Jacintu over di Dutch Caribbean Christmas. Kiko bo por konta nos hendenan awe nochi over djesaki? Bon, laga nos bisa di anto. Na kuminsamentu mi mes ta presidente di organisashon Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst Eindhoven. Anto esei ta un steken ku nos a lanta den Eindhoven pa juis pa nos boga pa nos trese ya tur loke ta nos kulturele erfgoed pa nos tambe tin un plekki aki den Eindhoven den nan programa tambe di di di Eindhoven pa nos a bringa pa nos tambe tin un plekki. Naturalmente esaki tambe ta un bon voorbeeld ku Unánimamente nos ta leu fei kas, anto nos tin un tradishonnan rònt di Paskua. Korekto. Anto, naturalmente nos organisashon ta un organisashon grandi ku ta bisa wèl ku bai smijt mèt grote gèld tegen zo'n evènt, ma nos ta bai hasinan un manera kreativo. ku nos ta bisa ku danki tambe na Rita su koperashon i e organisashon ku ta tras di Rita ku nos ta mira tòg na un manera kon bo ta trese un pas ku na un manera pagable tambe pa tur hende a por mak mei huntu ku otro esnan ku no por bai Kòrsou òf ya unda for manera ta keda pegá ki nanan. y ta union ta haci forza entonces si nos ke duna juist di énfasis na dje rond di Donkerdagen for Kerst cu nos por haci posibel cu ya toch nos por recibi un dia di pas cu manera nos ta custumá na Kòrsou anke mi ta bisa nos tambe tin nos grenzennan pasobra Kòrsou ta hala afó pero nos a busca modo di bini cu un programa so creativo di un moda cu nos ta kere cu toch nos deseonan lo wòrdu cumpli.

Kiko esaki ta enserá? E ta e ta un komementu ku un Bon, e ta, e, shone. e, e, e ta un kombi, e ta un, e ta un, un kombinashon, no? Laga nos bisa, nos a partí el e tòg den un par di sekshon. Pasobra bo tin bo sekshon bèrdat ku hende nan ta, nan ta, nan ta drenta, bo ke risibí na un manera lèuk. Ta kuminsá tambe ku e sala tambe, nos a buska modo di ta un sala tòg adekuá.

Anto tambe ta kosnan tradishon ku nos nosnan nos miembronan nos boluntarionan ta bai traha anto i tambe nos ta ofresé tur hende tambe un un un tusu dranki laga nos bisa nos konsumsi anto buiten di esei nos tin un tremendo show Anto am anto tambe nos ta sòru dor ke ta di tres pa nuebe, anto nos ta sòru tòg pa nos tin un dinner speshal pa ku nos por ofreshe nos señanan pa nan por keda disfrutá she show ora seis or bòltu, ku ta un tradishon di nos ku mester yena yena stoma, mester ofreshe ta dèfte, ta dèfte. Anto Oorei, oorei, um, asina e show ta. Anto e show tambe, nos a busca moda di combina na un manera, toch, cu eta un show netamente antillano, caminda nos tin Melvin Landburg ta duna presentacion, Onag Evers tambe, tambe ta tei y naturalmente nos a combinele tambe cu ya ta e flyer ey nos a combine tambe anto ta esey mi ta yama het most ma boni ainda cu semper e aña aki nos a copera hopi cu otro stadnan manera nos tabata di un CU Rotterdam Delft Amsterdam tur a copera anto awor aki Rita ta tin e show ento mi ta bisa. Maya leuk tòg pa bisa wèl e ganadónan ei pa duna nan un leven vatbaar masa seka ku no ta gana tuma prijs pa e kaso pero ku nos ta bisa den Eindhoven nos porta tambe ta abrí pa risibí nan i i esei mi a keda masha kontento ku nan tambe a apseta anto nos ta verwagt nan tambe den e show naturalmente keres Pasku.

ku papá i ka ta algu karismátiko den dje ku un ta un show show pero ta un show tòg ku nos ta bisa ke tin mester tin un toke personal, un toke emoshon, un toke tòg ku tur hende ta disfrutá na dje na un manera ya ku nos konos'é ameno pero Den harmonia. den harmonia anto ku e palabranan tambe por drama den nos kurashon pa nos tur sinti uní cu nos ta duna otro forsa. Ok, ok. Sí, m'a mira, m'a mira cu tin Onag Everts tambe ta bay t'ey presente. Exacto. Eh, ehm, anto, ehm, loke shownan Jacinto ta papia di dje, di, ehm, e, e famoso E tremendo Christmas Song Festival cu tabata tin dia trinta di november. Exacto. Um, ja, Pika Pika huntu cu um, eh, De Kracht NL, also ta Pika Pika forma cu De Kracht NL, cu ta un, um, un grupo di shete persona, ta forma De Kracht NL, anto nos a organisa e Christmas Song Festival, anto e ganadonan, E tres ganadónan nan tambe ta bai ta presente e anochi ei, e atardi ei, na Eindhoven, na e Dutch Caribbean Christmas, pa nan bin kanta nan kantica cu nan a gana cu ne. Exacto, nos a duna nan podium, eh. Sí, correcto. Anto, loke cu mi ta bisa tambe ta Rita cu Eigenlijk semper nos ta hasi algu, enton semper nos sa ku no no yu kòrsounan mester yu un yu un otá problema na wi kas. Dus despues di e show nos tin un after party ku tremendo agrupashon di di di Limburg ku ta Happy Beats. Ta ta ta algun antianonan tambe ku ta toka hopi variá, hopi diskonan, poperí, no krioyo ku nos konosé, pero tambe kosnan moderno ku laga nos bisa ku e nan ta keda sinta so riba den riba na nan mesa, pasobra e di ei tambe tin mesa na mesa tur hende ta sinta na mesa nèchi, anto nan ta lanta for e mesa tambe dal un baile ku nan ke, anto Lo se pia nan po, lo se pia nan po, nan ta kere ku ya, pa bo a tòg ku bo ta bai ku un feyo tòg, pa nan a bai abri bo bon. Ok, ok, ok. Kaninfa mi Tushi, bonochi, bonochi mi amor. Kaninfa, Kaninfa ta un di um, e miembronan ku ta forma e team The Kracht NL. Ok, tambe danki pa bo kooperashon. Si, si. Sombra, laga nos bisa semper, mi ta bisa den mi kurashon ku boven de riviera, onder de riviera, mester por traha huntu. Anto, Ta tigi tigi mi ta bish'é aña aki, na, nos ta ta spera ku den tukoms tambe ku e krahnan ta bira mas grandi, mas amplio, anto bo no sa nunka ku ya e sena di festival por por por yega di bou, bo no sa nunka no. Si, si por. Anto aki nana, oi yu, rèt bo nochi bo nochi rèt bo ta na mi ni ora ni Caramba, mi quiero kabe papi, kabe papi mi yega n'e kuminda, ho'o ne? Pasobra nos hende nan ta gusta kome, Anto mi ke menti, awo Gerard a puntra si tin a yaka. Awo a yaka ku pon pa. Aló, meneer Wijngaarden, kon kos ta bisa, ya, ta mita un un Eindhovenaar, hè. Pero ya, laga nos bisa nomás ku mi chek kaba ku eigenlijk nos ta trece den un manera tradishonal, pero tambe na un manera kreativo. Pasobra kòrda ku den e kas aki bèrdat Red bo por bin gaya ka bo spònso no hei pero den e kas aki nos ta sòru pa e platonan ta tremendo pero ta nèt e ayaka tradishonal mi ta bisa ku ya gud nos por buta tur e koná aden, pero nos tin tene kuenta tambe ku e kos ta un fenomeno, un preshi famia, no? Pero niman kòm di Sister Cor pasobra e mesa di bufèt ta rikamente yená, danki na nos koperashonnan di, ya, todos nos yuteranan, laga mi tin ku bisa. Awor e ki plat ora nos por verwagt? Alblief? Si duna nos e kiera dos. Tin kalakuna. Ah, tin kalakuna. Ey, tin kalakuna, wow. Rea, don mi tin kalakuna. Laga no yega te ei nan. Ya, pero laga no bisa, e ta un kombinashon, no? Pero, inderdat, Um, ja, nos por botar een react aan de oorlog, pero ja, goed, nos también te wisse wel ku, ja, goed is goed. E aan fysiek, no te ribe kominda so, ke men ta un toke di show, un toke di kominda, un toke di boso mes tambe, ke loke boso ta bini na gezelligheid. Sí. Pero, ta nos prome, no, eigenlijk, ta nos prome iniciativa, boso me aan aki, la no bisa, como organisación también ta prome aan ku nos también ta hopi, actief riba diferente parti cu ta haciendo hopi cosnan tradicional, pero mi ta bin tuma e idea diret over bo y si e otro no hay, ya, mi por ta a yaka so, pero por, por, por, por tin otro, otro cosnan tambe. Sí, anto a yaka cu pica di pica pica. Awe tambe, pero tur cosa un comienzo, eh, tur cosa un comienzo. Sigur, sigur, sigur, sigur. Asina bo ta bay perfeccion'é. Sí, sí, sí, p'esei m'a bisa tambe, ya, laga no bisa, mi no sa kome tin maki menshoné, pasobra esei ta un streven di nos semper, sea ku nos mes wak pa ta es un kos drempelverlag, verlagend, laga nos bisa asina ei? Sí. Ya bo tende ku semper nos ta streven na tres un kos por nada, pero den e geval aki, bo ta bai tòg un tiki over di yèshi di biku e gastunan t'ei, Anto ta un kos di nos mes inisiativa ku no ta bisa wèl ku tin un sponsor pará ei, pero e idea pa bisa ku ta ya rònti Pasku i mirando tambe ku un gradisimentu tambe na tur hendenan ku a partisipá e aña aki na nos evenementonan, bo ta bisa bo ke hasi algu, anto anto Bo ke gradisí nan tambe ku e aña aki nos a pas'é huntu ku nan i tur hende a disfrutá di tur nos aktividatnan. Pero laga nos bisa, bo ke sluit e lèuk af debí ku nos tambe ta hopi satisfecho ku tur hende a presenshá aki loke ku nos a hasi i ta pa duna nos tambe forsa pa sigui pa ta pa nos pueblo, no? Laga nos bisa asina. Pero Den e kaso aki, ya, laga nos di no bidu binti binti euro all in, ku tur hende Sí. sa ku por ta e kos ei por ta sinkuenta euro, pero ta juist ta pa um, uh, um, e dia ei ta tòg un dia ku laga nos bisa, laga nos mir'é ta pa un gezelligheidsamen rònt de donkere dagen voor kerst. Anto rèt ayé dea Pero tabo me mira que te escribo. Rita me pasa nada vos aquí red. Tabo me laga laga Rita traha su pan de jamón materno te topi bo red you bo lubida bo lubida awel ese ei nos ta inquiete de proyecto di otro aña. Otro aña anto anto anto prepara pa e boskap tas. Ai, ai, ai, no, no, no, que me anda, sí, sí, sí. Pero mi ta kere tambe, anto tambe, ya, laga nos bisa, um, um, um, di mes, nos tin welcome drank, nos no tur hende un extra consumptie, bo tin e comida tambe, loke mi por bisa tambe, ya, laga nos bisa, mi ta kere tok tin diferente gangen den e menu, laga nos bisa sí, nee, cu mi ta kere tin keuze genoeg pa tur hende, anto laga nos mira, laga nos ta cla, awendia cu bo caminda, ya pa un cuminda so, bo a paga binti sinku euro pa trinta, anto awor aki nos ta trece algu tok special, di modo cu bo ta un welkomstdrank, bo ta un consumptie pa bo bebe algu, bo ta un menu, caminda bo tin bo voorgerecht tambe, a seca cu bo nagerecht, ya, bo ta un tremendo show tambe seca, kinder laga nos bisa, ya, Otro ora nos ta hasié ita un tryout pa nos tambe, pero ku fe grandi ku nos sa ku ta bal lapena pa kuminsá un kaminda. Korekto, korekto, ke men ta bai tin show time, dinner time, kome, kome bon ambiente no den nos hendenan, ke men atrobe after party pa binti, binti euro so, Sí. Pa binti euro ke men um, mi ta haña e prijs um, Jacinto hopi bon, pasobra korda december ta un luna di hopi gastu, extra yes. gastu, anto um, ja, e binti euro ei, shownan, un tino di sinta na kas. No. Sali, Exacto. sali, disfruta, celebra bida, bai Jacinto tambe boli, te, Jacinto tambe te. Jacinto te, No, pero, Jacinto, pero, su soyanan. sí. Paso mo aki, nos ta papia, nos ta papia di, di, di, di, di, di un temporada bera cu vooral e aña aki, mane aña pasá, semper a bisa ta un, un, tem- un, un, ta, ta añanan cosnan ta bira caru dia pa dia. Pero tambe ta bon pa sa cu Un organisashon ta tras di tur hende pa bisa, ya, kaminda nos por abi porta, nos ta hasié. Kaminda nos por abi porta ku ta riba un kirchi, ta esei tin. Ta meskó. Despues, pero, semper nos ta streef tòg loke nos trese por ta un kualidat tòg ameno ku tur hende por ta minimal satisfecho na dje. I, i, i naturalmente, nos sa ku, ku, ku, ku, ku, ya, pas ku tin algu tòg E tin algu special cu ne y antes nos tabata buta hopi bia misa binticuater anochi pero tur e cos na poise tradicion e por bini bek, si, si, tur aña, tur aña pero despues di hopi aña cu nos no haci'e mas anto awor aki toch nos a bini un toch un tiki mas.

Mas durek tambe ta bin ku famia anto mi a kami di lagu yunko anto nan ta keda sin bin demotiva aki men nos ta bisa ya lo ta leuk ku e dia ta un dia di pasa ku famia anto ya anke ke show ta un show tog terwel ya un tiki na nivel di hende grandi pero mi ta haña ku muchanan tambe por disfruta di dje antes Antes mi ta corda cu bo mucha chikitu mes bo ta bay wak fiestanan cura cu mama grandi anke bo sa ainda ta kiki men come back tin yo pero bo ta bay tor tor e ki sa pero skando weg bo ta siña anto a voral akinanan nos muchanan di e generacionnan dje aki ta bon cu anke ta un pidanan a cue di dje ta bon pasobra coro cu leu fey cas tin su consecuencia sigur Sigur sigur. Consecuencia di nos cultura. Enton esey mi ta bisa, mi ta pone afe enfasis riba dje cu ta nos tin cu bringa pa drahe over na nos generacion cu ta na cu ta aki pasobra naturalmente e interes di hopi cos tin bia ta hopi abou pero gandeweg cu nan sinti nan sinti cos e roots den nan caba But nan tambe ta, ta, ta, ta cooperá, no? Dus... eh, Correcto, correcto. Oh, pero um, Jacinto, um, eh, cuánto er, um, eh, um, ruimte, cuánto hende por e por tuma, anto um, Unda nan tin cu meldu cumpra cachi? Bon, laga nos bisa, ta nos prome bia, nos haci un fasikiske schatting cu ya, maximal un cien cincuenta hende por bini. Anto esey nos ta wens distingui entre oro prome of un cos asine ta wie com wie eerst komt eerst maalt hè laga nos bisa si ne no a toon interes for di Tilburg a toon interes di Rotterdam no papia di Eindhoven mes no pero mi ta bira meneer Sherm aki ta bisa algo hopi trabou pero trabou duru ta loon. Danki ya Dios, ma Dios mi shana bo palabra nan to, para bo boca ta santo. no bisa toch? Danki su palabra nan to, ben bon bini. Pero ta ture konan chiquita ki, tutu nos también puge positief pa zia door, eh. Pero, um, ken to bisa si, el oga, el oga ta, ta redelijk en to, um, grandi, pero, ta bisa un voorzichtig, skat ni ciento cincuenta, ende, laga nos bisa si, nee. Sí. Anto nos ta, mi ta kere ku, ku zeker zeker ta pasa. Pasobra ta promé biaha, pasobra ma mi ta kompondé tambe, ya, tin biahan ke e binti euro ta, ta, ta, ta duru, tin biaha pa un hende, ya gut, djis bèl kumindá wak kiko nos por hasi, pero nos tin ku tene nan na un minimal bedrag, pasobra pasobra nos no ke hasié un kos pa kiba garganta di un hende i nos tambe ke hasi un kos pa nos tambe keda satisfecho, pasobra mi ke bisa foraf ku ora un ta un kos ku nos ta hasi basá riba supsidia, kos ke ta di nos kurason nos ta hasié komo organisashon. Riba esfuerso, sigur sigur. Pero, pero awo Jacinto, ban, ban bisa si un hende e kos E Dutch Caribbean Christmas aki ta tuma lugá dia binti un di desèmber. Awor si un hende wende yega na porta e momentu ei di tres or, e por haña un stul ku su plato di kuminda ku su koi bebenan, mi ta beniut. Mi ta bisa, ya, ya, mi ta bisa, ya, semper por un karga fe. yega no porta sikiera baton di interes pa bo bin. Anto e momento ei nos lo mira. Dus awor aki mi no por bisa nada, pero n'e momento ei. Pero pa mas siguransa mihó bo kumpra bo karchi van tevore. Ya, bo por reservé, bo por reservé na sero seis kuarenta i un, trinta i tres, sero un, sinkwentu i tres. Wardami, sero seis.

Ya, exacto. Tem tambe persoonlijk na linea tambe. Ik no ma ook. Sí, ah. sí, wel bon. Uh -huh. bon. Que men eu rei ta cerca bo mes por um, reserva karchi. Sí, sí, sí. Ok. Um, Filomena Majadanki, bota fast. Pero mi quiero poner Jacinto su nombre, su fam, su tras. Que men dat komt helemaal goed. No, awor Jacinto, kon ta para ku parkeerplats? Bon, te ainda den e bario por parkeer, pero ta riba tur hende su responsabilidat, no? Pero mi sa asombra awendia, aloel ku nos por bisa na un banda kaminda ku yama, kon ta bisa e kos? No, pero e ta betal parkeer of e ta gratis parkeer? Um, grootste deel te betaal parkeren. Grootste deel, pero die een paar die bijna die zogenaamd Pisano straat na tende, die een very vrije plaats. Pero eh, pegat aan die, dat dat dat cinco minuten die kanen. Pero ja, niet bejuda, per sombra. eh, Rond Precies, en dat komen, dat dat dat is dat parkeren. Dan dan ons rij lei, pero mita bisa, dan bongo rita bise, per sombra kun wende bini ku trein of kun anke bini, Bo ta bin ku un bus ku ta saliu mas barato, so e bus ta para den porta ei. Ok. Bo ta para na General Patonland bushalte, e busnan tur ku ta bai richting nort, bo ta para na General Patonland, bo ta baf e bus, eigentlik bo ta drenta e kura. Dus nos sa cu hopi hende di nos ta gusta curi cu bus, pero ta e manera mas economicamente, y for di stacion en Central Eindhoven ta ta sinku minuut, entre sinku pa dies minuut. Pero Jacinto, ta depende, depende con friu tambe ta no? Ja, dat is Nederland hè, ja, daar kunnen we niks aan doen. Precies. Pero, pero, ora bo vin pa den, bo ta un doi trove no. O no, Rita? Sí, sigur, sigur, sigur, Sí, sigur. sí, sí, sí, sí, Sigur, sí. sigur. That's right. Pero um, ban, ban eh, a trove pa e, e show, um, ma mira cu um, Onag Everts ta bij tei presente. Exacto. Anto um, eh, e c- um, cantante Landburg, Melvin Landburg. Melvin Landburg, anto ken mas? Um, nos in Melvin Lamburg, nos tin uh, un nacht, maar bisa kaba uh, Friends in Worship, um, ta di, di, bouw di guia di Tanta Joyce, Tanta Sí. Joyce también ta den koor di, di Sin Miedo, Sí. um, nan también canta, um, también, um, lo que ku nos tin, ta, ma bisa kaba after party ku Happy Beats, Sí. I no lubidá tampoko e tres e tres ganadornan di di di di e Songfestival Rotterdam ku lo hasinan akto di presente anto presensia anto maya un honor tambe ku mi por a invitá nan persoonlijk tambe den boso show i maya kos tabata Hopi hopi leuk e por trèt nan mes a papia pa nan mes no. Correcto, correcto. Danki tambe na Adonis show arí. Adonis Borshot. Ah, ya, ya, ya, ya, ya, sí, ya, sí, ya. sí, no, sigur, sigur. Uh, um, ya, um, e tres ganadónan di e Cresmo Song Festival tabata um, eh, Sweebert, Concepcion, anto dje nos ta tin Michelina Rombly na segundo lugar, anto e ganadó absoluto tabata Armano da Silva, aha, bo sa scucha bon, Armano da Silva, un di nan, un di nan, yehh! Mi mes por a kere te como cuminsa yora, El a na a canta hopi bon y Anto bo sa cu um, e mucha muher Rombly ey, ta ruman di Ercilia Rombly, correcto. cu um, mi ke cu mas cu binti aña pasá, ma yegi ta tin un festival aki na nan di e cincu cien aña di di di di di di di colonia etcetera na Eindhoven aki na riba Marktplein. Uhu. Pero cu Ercilia no tabata por, anto el a stel mi for laga su ruman muhe bin canta. Anto tuvalig, despues binti yai mi a bin top'é na cos di Rita Ate, mi tamba bis'é exito, anto pa bo mira tog cu, cu, ya, e bin yai tov otro be bek. Corecto, corecto, corecto. En mi kier aprobecha n'e mes momento aki tambe di yama Antiliaanse Kerstmarkt, cu atrobe un bia mas Nan ta tin un tremendo, un tremendo Antiliaanse Kerstmarkt pa dos dia. Mhm. Anto einan tambe eh, e ganadonan di eh, Christmas Song Festival di De Kracht NL ta tin e oportunidat atrobe pa nan hasi nan prete- presentacion einan. Leuk. Nan tambe a canta, anto dia 21 nan ta seca Jacinto na Eindhoven. Zeker, zeker, zeker. No, pero mi ta bisa, um, ta cosnan cu no ta bisa wel, um, tambe for di nos forza cu bo ta mira e unidad tei. Anto e unidad tei pa tra cu otro den un confianza, anto cu open kaart, cu bo ta bisa wel, ta ta ta ta, ta un kos ta mester por i nos ta demostrando en aki tabata zichtbaar ku tabata tin union entre Nort ku Zuid, vooral e grupo Seuna tambe manera Sarinto e bon, Karin tambe ku bo a topa trobe na bo na Rita su su evenemento, asina nos a konta tambe ku Jana na Delft kemen, Amsterdam tambe tabata presente kemen, ta e kosnan mi ta bisa ku nos ta hopi tras di dje. ku nos tur tin un sera komo e famia kultural i unda ku nos ta pa nos sa ku tin e balansa ku Nort en Zuid por ekspresá su mes tòg den un manera ku eigelik den Koninkrijk ku nos tambe ta bohòri ku nos tambe por hasi nos ekspreshon manera nos a lanta kuné. Correcto, correcto. So mi quiero felicitar Jason también. Un saludo para Jason también de Caribe Kerstmarkt. Ehm, de Caribe Kerstmarkt. Y avisa también, también, sí. doble felicitación. Vos avisa que aanhoud de winst de 1 a bij 2. Ah, Entonces, bueno. Mi ta espera, mi ta espera de, de um, la que nos avisa, de, de futuro que mi ta presente, of inderdaad, un saludo más grande voor die Eindhoven para Jason. Si, sigur sigur, sigur sigur. Jason saludos di parti di Pika Pika tambe. Ehm, bon, bon, hopi bon, hopi energia, hopi trabou, wel en zwaar, mi por maginá mi, pero di loke m'ha mira riba social, tremendo trabou, tremendo trabou. Sigur sigur, mi ta kere hendenan ku ta tei presente e dia ei, nan a Enjoy enormemente. Anto ora. Oye, se papi un der editie ki banda mi. No bisa nada, no? Awel, awel, si, ke men. Ma perde un tiki fe bista, pero ya, e sa ku mi tei. Awel, awor e ki nos ta bai focus riba. Rita mi misa nada. Abo si mene mi intende, bo mene ki men. A ver si, la no curva me defende. Bo mene ki men dia 21 de december na Eindhoven, na Eindhoven tuma tuma contacto cu Jacinto Zimmerman riba e numero di telefon 06 41 33 01 Sinkuenta i tres, Einanan bo por reservá bo karchi, ta binti binti euro solamente pa di tres or te ku nuebe or di anochi, shornan hopi bia yunan ta bai ku fakansi òf yunan ta leu for kas, bo bo ta pasa pas ku boso, nò e biachi nò kibra Kibra e kustumber ei, reservá. Si ta bùsje bo tin ku reservá, reservá bo bùsje. Bini Eindhoven, bin pasa un Pasku den nos ambiente, ku nos hendenan, den un ambiente showtime, ameno, kome barika yen. Anto lòs e pianan un poko, despues anto bai kas drumi felis, wi bisa. Yes! Esei nos a spera, esei nos a spera berdad cu esaki por trece forsa tambe pa dos mil binti dos, dos mil binti seis habri cu cu cu cu cu un bunita fe pa nos tur y keda asina. Y di dos tambe bo sa tin biaha nan e cosnan asina y bo ta topa hendenan tambe cu hopi tempo ta tin gana di mira

Tur caminda rond Hulanda. Welcome in Eindhoven. Seur, m'a bende bo yerba. Nes tu si. No, ta ke ta keda. ja. No, no, dus uh, um, Jacinto, mi no sa si bo ta kera agrega algo mas um, en cuanto um, e evento aki di dia 21 di december. Sho nan fe tresor te nueve or dja nochi yu ta bai tin un benben a estilo di nos style. Ya. Feliz Pascua. Bon, amen. Lo ke ku ami ya ke bisa tog na nomber di nos organisashon, Stichting Gedeelde Verlegen Samen met de Toekomst Eindhoven. Nos ta bisa tur hende di kurason bon bini i kòrda ku Pa nos, loke ta konta e kurason kontentu di boso leu fei kas, anto den un amenda, un, un ambiente ameno di Pasku, kaminda uno ta kontra otro, i bo sa nunka ki dos mil binti i seis por trese pa uni tur, pero einan tambe nos ta bay buta enfasis riba dje. Bon bini! Ah, un hende ta app mi bisa mi anto kon e dress code mester ta. Hahahay! No ya, em, mi eigenlijk no, Rita. Mi ta Aha. bisa, mi ta bisa un kos. Eigenlijk, em, nos a kustumá di kas ku tur hende sa ku nan kon nan ta dress for the occasion. Nos no ta buta reglen, pero bisti un paña ku bo ta sa ku bo a keda bon bistí. Anto, ta bo ta gosa bo mes den bo paña. Ke men, um, na, natuurlijk no tin idea chi natuurlijk, pero un, no, no tin un dress code te grandi, pero mi tin fe ku no sa, tur hende sa ku e kashinan ta variá. Pa bo bai bruto, te saki, ta pa bo bai komunion, te saki, pa bo bai kasamentu, te saki, anto pa bo bin Dutch Caribbean, ta e saki bo ta bin bini. Awèl, adorashonnan, laga mi ferkla bos nan. Adonis di Wakpi dòt kòm ta bai tei ke men kamera ei tei pa saka shòt. Awèl! Ya, jammer si, jammer si no bos no tin, no, no tin prijs pa brèsh drè, best dressed, pero ku bo saka potrèt pa otro mira kon bo a keda, tambe ta leuk, hè? Sigur, sigur. Sigur, sigur, ke men shonnan Kimet verklap i ta verklap ku ta bai tin fotografnan profeshonal presente. Dus. Exactamente. Aha. Si, ke men e ora ei e e Dutch Caribbean Christmas ei ta kuminsá tres or dje tardi kaba nuebe or dje anochi. Anto despues di nuebe or dje anochi e beng beng ta kuminsá. Te ki ora? No, no, no, no. Entera show ta di tres pa seis, eh. Ta, ta, ta eigenlijk como un feestdag meer. Un feest ta maximo a seis uur, pero, pero e, e prome party, naturalmente, bo tin bo llamada di bon bini, Sí. después di mes pa cana drenta, baña bo welcomes drink, cu bo bottle, bottle chip pa bo por um, pidi, uh, coe un drink na bo, na bo smaak. Ujú. Después show ta comenzá naturalmente con llamada de bon biní, mané formaliteit, mané siempre. Después nos ta acostumá na comenzá natuurlijk cu e parti un tiki cristian recordá, reflehando toch e e momentonan di Pascu, e momento ei cu e palabra Sí. Sí. Anto despues nos ta sigui cu e show um, um, te cu nos llega e after party. La cu nos bisa asina. Okay. Ok, mm -hmm. awo, awo um, um, Jacinto, bo ta bisa um, nan ta un welcome drank plus un bon pa un drank extra. Ma awor si nan um, ke mas cu dos drank, ta posibel cu nan por cumpra? Exacto, ta bon pregunta. Naturalmente cu nos ta, ya, nan por cumpa otro bonnan tambe. Y eseinan tur ta op di nivel, anto loke cu tambe cu nos ta logra ta pone e drankjesnan tog na un prijs di famia, pasobra, ya, ya, un organisacion bo tin, bo tin un sòrdo tog pa bo

Ta úniko tòg ku nos por haña chèns di laga e prèshnan tòg un tiki den e temporada kinanan. Na un prèsh di famia ku den modo ku tur nèt bo sa bai kaba burachi pero mas ke ta dos tres dranks bo mester por bebe. Sí, bo ta bai happy peppy na kas. A ver si mara ku nos tin mara ku nos tin happy beach kaba ke menta beat beat beat happy.

Exactamente. Oyentesnan, tabata un placer pa mi ta den show di Rita Ave. Ya, tur bia pica pica manera semper. Anto, laga nos bisa cu uh, pa nos lo ta un honor di por a recibi bosan dia 21. Anto, nos haci nos best pa trece un programa cu nos ta kere lo ta ameno pa tu rende. Disfruta DJ, Naturalmente ku bo tin un komentario lagu'e atras pa nos oto un bia ku nos por traha riba dje tambe. I ta nos prome biaha ku nos bisa asina ei. Naturalmente nos ta buska modi ta mas profeshonal ku ta posibel, esei ta nos streve tambe, pero nos ta spera ku un i tur lo pasa un dia plasentero, seka nos Abi di Eindhoven of esnan dja for di den Eindhoven bosan ta huntu cu nos na un momento tok sagrado cu nos tur conoce cu ta un momento tradicional leu fo'i cas y asina e tambe nos famianan tambe leu fo'i cas cu ta na Corsou por ta trankil

No, no, no, Bo- no, aki benda. Um, aki na Sheriff de Piso, hopi bon Rita, hopi bon Jacinto, y hopi Mas a daña entonces, bon Itu. ora cu ora Sher Sher me llega pun- punta pa ya sinto también ya me está sata ken pues ma me está aprecia hopi comba apoya nos durante die programa aquí. A wel si, ke men sheur bo tin trabou. No, dus Jacinto mi ta deseá bo tur klase di éksito, hopi hopi sabiduria i energia i mi sa ku kada kos ku bo ta hasi bo ta hasi el ku amor, ku amor di bo kurason pa nos hendenan, anto bo ta duna lo máksimo pa tur kos bai manera mester ta y bo ta desea. Y no samiso pero ta henter mi ekipo cu nan gruponan di boluntario, nos ta traha den un manera hopi uní y ta mena tambe di mira cu cada bes ker op ker nan ta para cla pa duna nos tambe un man pa nos por haci algo cu ta combini no mes comunidad. Leu fue el casi. Awel si, Shonan. Shonan, E biachi bosnan no por bisa no cu no tin nada, nada di nos hendenan, no cos ta sai December, Pascu, aa prepara, yama Jacinto n'e number di telefon aki, Reserva bo karchi, duna bo nomber y asin tu ta na bo tur informacion anto anto cos masha importante y asin to si e hende ki tin un alergi of e no por come x cos corda bisa y asin to na tempo ya. Pa aweró bo haña bo ku ba bira malu, anto bisa ku ba shuata, pero ta alergia. No, no, no. Pero hennan ku nos ta laga hasi algu ta hende, Rita, bo ta pida a pika. No, hennan ku no hasi algu ta hendenan tambe selektá i ta kosnan ku tin wòrdu vers, versbereid. Anto nan ta hende nan ku no sa ku nan ta manda pará tras di nan nan kuminda i nan eksperensia. Dus esei ta e kos. Dus ya kut ku tin algu spesial mi ta bisa tambe ta un responsabilidat grandi tambe di e hende pasobra tabata done bo kurpa i menshoná e kos ei ta un bon bon idea i mi ta tubiá organisashonnan por Por lèt riba tur detaye chikit chikitu, pero tòg a lo ménos nos no tene kuenta ke sí. Sí, sigur sigur, sigur sigur. Nò, Jacinto, un ta keda minada, otro un biaha mas di bisa bo tur kos bon, tur klase di éksito. Danki, danki. Hopi danki. Na bo team tambe, anto laga mi sa Cobai. Exacto, bo ta tende soy show. Tato, mi ta keda pendiente riba social media, tur e potretnan, pasobra Exacto. manera ma bisa bos nan, wacmi.com ta bay tey, mane bon bo cati, dus pa saca potret, anto e potretnan tur ta bini

Pasobra tur banda. Bo spera ke ta spontaneamente pasobra bon te ainda nan no a pone nos na altura oficialmente pero naturalmente nos por wak un solucion pa esei pero nos ta mas contento un por den otro. Sí, no, pero souiso, souiso wak mi dot com te pasobra e ta sostene

y nos ta orguyoso cu nos por a pak e over pa duna nan tambe un podium. Dus. Awor si. Pero a Jacinto den Pura con bo a haya e show? E Christmas Song Festival. Bo ya bo sa ta jammer cu semper bo tin un wee cu kies ganador no? Pero nan a sorpresa mi cu hopi e biachi opvallend, Hopi evergreens. Sí. Tabata tin e duo a canta tambe, um, Save sí. Every Night and Day. Masha bonita. Um, e mucha hombre tambe, uh, que menta hopi di nan, anto lo que como haya hopi interesante, ta bon como punta me pregunta aquí, di mira Ashanti Trump, riba escenario y espedi, hopi aña. Sí, Anto, sí. esei, ma, ma, masa leuk, i tambe fa bien na tur e, e, e, e, compet, e competidornan, pasobra mi ta bisa e aki bon gana. No carga, no perde fe, carga speransa, fight otro ain, bo mesa... Prepara bo mes mas mihor. Sí. Anto cambia cu caminda bo mesa, si bo zelf, zelf, uh, uh, ja, onderzoek of wat kiko por a bai fout of malu, A ciele, anto polish un ti aki, anto dal bai trohe pasobra e iniciativa ta ta bon na podium, pero e cantidad di hendenan tambe cu a aporta nan famia tambe tabata bon, tabata leuk. Dus y naturalmente Juni tambe no ta falta cu su conan crioyo tambe, tambe tabata hopi bon surti. Y naturalmente e otro requisitonan tambe cu ta tin como regalitonan pa Pascu tambe a haci hopi impacto. Anto, pa mi, me no a bisa bo ta bay leu, no topa hende masha dia, m'a topa e dia y tambe m'a topa Kenneth, m'a topa Baloche, ke men ta hendenan tambe cu ta den forando la cu ta haci hopi cos base cultural pa nos hende nakinan. Ke men, einan no bo ta mira ku, ya, bo ta topa otro trobe, bo no sa nunka ku por bin un samenwerking òf, òf, òf un kos asina, pero tur kaminda unu ta apoyá otro tòg. Sigur, sigur, sigur, sigur. Sigur, sigur, ke men ayera, ayera ta tin un komementu di de team de Kracht NL huntu ku e partisipantenan ku por ta tei presente ayera na kombimentu. Tabata hopi gesèlig, hopi gesèlig. Anto nan a bisa tambe ku ku e edishon number dos di Kresme Songfestival si mester yudansa nan ta wili pa yuda i tin di nan ku ke bolbe partisipá. Ke mester Exactamente. tres aña pa bai prepará. Anto, Ke mester we, we, ajusta. you, you never know ku nos tambe tin un show trobe, nan tambe ta wèlkòm, en e tok e dia tambe kaminda mi por yuda, mi ta duna mi aporte, pasobra tur kos, inisiativanan ku tin bon intenshon su tras, Anto ora ei ta prekel mi tambe of mi team tambe pa bisa ta bal a pena pa no steun nan. Sigur sigur. Pero awor aki show nan no ta den agenda. Binti i un di december di tres or te ku nuebe or dje nochi nos tin un sita ku Jacinto Zimmerman te te te na Eindhoven na ya. Bestel bo bes ku tait, bestel bo bes ei tait si bo no ta di Eindhoven pa bo keda afo. Tabei tin. Diferente cantante ta bin canta anto cu come y bebe anto los e pianan p'e cuminda sak despues. Dus bon cu keda fo den No. nos ambiente, den nos sistema. Exactamente. Anto mi ta spera cu tur hende, eh, ya, lo enjoy caminda cu algu laga nos bisa cu bo a custumá lo bay otro, discul, des pensá nos, nos ta tum'é over semper pa un otro bia, anto e, e intencion ta pa e gezelligheidsamen, dus,

Sigur, sigur, sigur, sigur. Jacinto, un bia mas, de laster bia. Danki pa tur kos, danki ku bo ta tei den Pika Pika Talk Show. Exactamente. Ato nos ta keda pendiente. Exacto. Tur kos bai bon, nos ta keda den kontakto. Anto mi ta kere sigur, sigur dia bintiun shownan Boso a lo enjoy sigur. Boso ta bai tin un ambiente manera boso a ta mira diferente cantante, come curason contento, balia los e pianan, bay cas drumi feliz feliz. Sigur sigur. Sure must. Amen amen. Nos a bendición aki. Awel si, un bo compromet cu Dios. Amen, amen. Jacinto. Monica, masha danki. Anto, anto jammer cu bo mes no t'ei, pero bo ba manda representante. Esey ta meta conta. Awel si. Bo trabou achter de schermen ta tremendo. Nos t'ei, nos t'ei, mi t'ei, mi t'ei, mi t'ei, mental. Awel, awel. Bo, aha, bo, bo, oyente sam,

Bye bye, I see you. Shownan tur, esaki tabata um, e programa di Pika Pika Talk Show di e Dutch Caribbean um, Christmas, ku ta bay tuma lugá na Eindhoven di tres hor pa nuebe hor dje nochi, aya na Hulanda, na Eindhoven. Uh, manera bosan por a mira e number di telefòn di uh, Jacinto Zimmerman, Tuma kontakto ku ne. Hasi bo su reservashon. No keda kas. No keda kas, no bisa, no pensa ku no tin nada di hasi. No, buska un pia bo bai ku ne desnoos, gezellig, bo san bai, bai selebrá Pasku den nos ambiente. Dus, ban pa bai. Mi kier a desea boso n'e momento aki, pasobra mi no sa si mi ta bolbe bai live, pero si bai of no, mi kier a desea boso, for jabor, un bon Pascu, un bon Aña. Tur kos bon pa dos mil binti seis ku hopi lus, bida i boshi boshi amor. Dus, love you guys, anto bai poko poko, anto kòrda kuida. Tudu!